Ie, so mae'n mae'n eang ofnadwy. Ond dwi am symud ŵan te at sector arall sydd wedi cael lot fawr o sylw yn ystod um, yr, yr hen gyfnod clo mae da ni ynddo fo a, ac i wneud efo Covid, sef iechyd a gofal. A dwi'n meddwl bod yna lot o raglenni wedi bod ar y teledu yn rhoi cipolwg na da ni'n wedi cael o blaen ar y sector yma. A dwi am ofyn, Enid, neu ddim dipyn bach amdan y, y, y, y ffrydiau addysgu sydd ar gael yn, yn faes di? Enid Williams ydw i, ydw i'n rheolwr maes rhaglen iechyd a gofal. Rydym yn darparu cefnogaeth i staff gofal ar draws y bedair sir. Mae rhaglenni prentisiaethau yn cynnig cymwysterau ar lefel 2, 3, 4 a 5. Mae rhaid i'r dysgwyr fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr yr wythnos ac yn 18 oed i'r maes yma. Byddant fel arfer yn cefnogi mewn cartrefi henoed neu cefnogi unigolion yn eu cartref. Felly, ein rôl ni yw cefnogi staff gofal i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau i ennill cymhwyster fel y bont yn gallu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Mae gennym llawer o ddysgwyr sydd wedi cychwyn hefo ni ar lefel dau a wedi llwyddo ac wedyn wedi datblygu yn y swydd, cael mwy o yym reolaeth ac wedi mynd ymlaen i lefel tri ac wedyn wedi llwyddo ac mewn ychydig o flynyddoedd yn dod yn ôl atan ni yym wedi cael swydd rheolwr yn y maes ac yn gwneud y lefel pump. Mae sector gofal wedi dod yn amlwg iawn yn y cyfnod yma am ei gwaith da, a dwi'n siŵr y bydd unigolion yn edrych ar y maes gofal fel gyrfa o hyn ymlaen. A fel mae Wendy wedi sôn, mae pethau wedi symud ymlaen yn y cyfnod yma lle mae dysgu wedi bod ar-lein trwy Google Hangout ac yn y blaen, Ac y dysgwyr wedi elwa hefyd o ddatblygu nid yn unig eu sgiliau ond eu sgiliau i ddefnyddio yym y sgiliau technegol 'lly. Wedyn mae o wedi bod yn gyfnod lle ydan ni wedi yym symud ymlaen er bod petha wedi bod yn heriol. Ie a dwi'n gwybod 'dach chi 'di bod yn brysur iawn achos eto yn y sector iechyd a gofal ma' yy y prentisiaid sgynnon ni a yn hyfforddi efo ni ar hyn o bryd, maen nhw'n dal i weithio'n ofnadwy o galed yn dydyn yn y cyfnod yma. Yndyn, mae rhan fwya' o'r staff yym yn gweithio ac hefyd yn gallu ymdopi hefo cario ymlaen hefo'u cymhwyster, ond 'da ni wedi bod yn sensitif ac yn ymateb i unigolion yn ôl yr amsar sy ganddyn nhw, Ond mae y rhan fwyaf yym wedi gallu symud ymlaen hefo'u cymwysterau hefyd. Ia, a mae o'n mae'n glod mewn ffordd i'r dysgwyr hynny sy- sy'n gweithio mor galed ac eto'n dal i ffeindio'r amser yna i fod yn gwneud cynnydd hefo'u cymhwyster nhw ac wedi symud ymlaen hefyd. So mae mae'n deud dwi'n meddwl bod ni wedi cael cipolwg yym andros o neis i fewn i i'r i'r maes yma sydd 'di bod 'w'rach yn un yy bo' bobol ddim yn sbio yn ei ga'l 'i ddiystyru lot yn yn y gorffennol ond dwi me'wl bod o wir 'di dod i'r amlwg ŵan yndo efo'r yy misoedd caled 'ma 'dan ni 'di bod trwyddyn nhw. We- wel yn yn bendant a d- a 'dan ni fel yym busnes art wedi medru neu' fideo bach i ddiolch i'n dysgwyr ni am yr holl waith caled ma' n'w wedi neud yym a wedi medru gwerthfawrogi y rôl ma' nhw'n neud y- yn y maes gofal 'na sy ddim yn yr ysbytai a phethe. Wedyn ma' nhw wedi bod yn ddiolchgar o hynny ac yn gweld bod pobl yn gwerthfawrogi nhw yn fawr iawn. Ma' hynna'n neis, ma' hynna'n wir actually a a i'r rheiny o- ohonoch chi sy yn gwylio ma' 'ne lot o fideos ar 'yn tudalen Facebook Busnes at Llandrillo Menai ni yym sydd sydd yn jyst yn rhoi blas gwahanol i ni ar y gwahanol bethe 'dan ni 'di bod yn ymwneud â nhw yn ystod y cyfnod yma ond ma' 'na fi- t- d- oes diolch am atgoffa Enid ma' 'na fideo andros o neis gen dy dîm di yn yn dangos y y gwaith caled ma' nw'n neud.